This is Voice of the Tower, VOT, the page of evangelism. Today, the topic we are going to discuss is Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Na me mpaebɔ nyinaa ne sɛ Onyankopɔn mmie yɛn adwene aniwa na yɛnte n'asɛm ase yie mfa mmɔ yɛn bra. na yɛafata n'ahenni no mu mma. Na sɛ daakye opue ɛwɔ n'ahenni no mu a, yɛanyera, na yɛn nyinaa atumi ahyɛn home a wasiesie ama ne mma ɛwɔ n'ahenni no mu no. Ahobrɛaseɛ kwan so ne yɛsrɛ asafo Yehowa, Nyame Hene ne Agyenkwa, ne Dɔba, Yeshua Mashiach Elohim, Kristo Yesu din kronkron no mu. Amen. Me nua a wotie me anɔpa yi na sɛ anwummerɛ yi asɛm a ɛda hɔ a yɛpɛ sɛ yɛsusu ho ne hallowed be thy name

na kyerɛ sɛ kronkron ho asɛm nko ara na definition no ɛkyerɛ yesu kristo ɛkyerɛ n'asuafoɔ no ɛyɛ prayer point ɔde ma wɔn ɛnyɛ mpaebɔ sɛ ebinom bɔ no no egya wɔ soro wodi ne ho nto ne yɛ kɔ ɛyɛ prayer point point by point sɛ wobɔ mpa yɛ a na wo follow that prayer point na you get result definitely if you pray in faith na saa prayer point yi first one no ɛne hallowed be thy name ɛsi ɔsi yɛn agya ɔwɔ wɔ soro no wodini ho dɛn ɛnte onyankopɔn din yɛnim sɛ ho te dada nti na yesu ka sɛ ne din ho nte a na ɔkyerɛ sɛ yɛn na ɛsɛ sɛ yɛma Onyankopɔn din ho yɛ dɛn? Ɛte. Ne din no deɛ ho te dada, na mmom ɛsɛ sɛ yɛkipu din no ma ne ho te. Sɛ yɛyɛ n'akyidifoɔ, yɛyɛ n'asomfoɔ, na yɛyɛ ne nkoa deɛ a, baabi a yɛwɔ biara, ɛsɛ sɛ yɛma Onyankopɔn din ho yɛ dɛn? Ɛte. This is what we are saying. Sɛ wohwɛ mmara nsɛm no mpo a emu a ɔkan ɛwɔ mose nwoma ɛtɔ so mmienu exodus no ti aduonu no gyekyɛm nson no ɔka hɔ sɛ mma yɛmmɔ awurade nyankopɔn ano ne din gyangyan anaasɛ yɛmmɔ ne gyan ne din no kwa ɔsɛ awurade nyankopɔn remma obi a ɔbɔ ne din kwa no ɛmfa no ho tɔtrɔtɔɔ ɛdi ne ho hia ne yie na yesu kaa sɛ yɛmma saa din no ho nte ɛkwan bɛn so na asomfoɔ kristofoɔ nyankopɔn somfoɔ ɛbɛma onyankopɔn din ho ate ɛno no point a mepɛ sɛ me ne wo ɛdiskase yi me nua sɛ yesu ka sɛ asuafoɔ no ne wɔn a wɔdi akyire me ne wɔn a yɛbɛka ho yi yɛmma onyankopɔn din ho nte a na egyina me ne wo so, yɛabrabɔ a yɛrebɔ, ɔkwan a yɛfa so ɛsom Onyankopɔn, ne baabi a yɛbɛgyina biara sɛdeɛ yɛbɛtumi adifɛndi edin no. Ɛsɛ sɛ yɛn abrabɔ a yɛrebɔ no, yɛn ankasa yɛtumi te yɛn ho, yɛn ho te wɔ Onyankopɔn anim. Na yɛtumi purufo kyerɛ nnipa sɛ yɛyɛ Onyankopɔn asomfoɔ. Nti yɛn yɛn ne yɛ ɛna ɛmɛma onyankopɔn din ho ate na sɛ onyankopɔn nso sɛ obi nso bɔ onyankopɔn din bɔne anaasɛ ɔde soboɔ bi mpo ɛɛto onyankopɔn so a yɛn a yɛse yɛdi n'akyi no yɛyɛ saa deɛ a na yɛte onyankopɔn din ho na mmom sɛ me ne wo a yɛse yɛyɛ ayamsomfoɔ yi na yɛn nso yɛ suban ɛbɔn yɛ suban ɛmfra yɛ suban kankankan na yɛma kwan ma nnipa ɛka onyankopɔn ho asɛm asɛmbɔne a a ɛda adi wɔ social media anaa tv so yɛasɔre yam yɛabrabɔ a ei na ɛkyɛ sɛ yɛbɔ onyankopɔn din kwa

a ɔtwerɛɛ nwoma a ɛdi kan no a ɛyɛ genesis ɛɛ eh, genesis no mose na ɔni hɔ bi na ɔni hɔ berɛ a onyankopɔn ɛrebɔ adeɛ nti mose ɔnyina hɔ Ɔnim ɔkwan a Nyankopɔn bɔɔ so ɔfaa so bɔɔ Adam ne Eve. Nti Onyankopɔn na ɛkyerɛɛ Mose sɛ sɛɛ ne sɛɛ ne sɛɛ na ɛrekɔ. Nti wohwɛ a Mose kyerɛw asɛm no according to sɛdeɛ Onyankopɔn bɔɔ no amaneɛ no. Nti nsɛm no bi wɔ hɔ a na ɛyɛ tougher Nsɛm no bi wɔ hɔ a, Mose bɔɔ no tɔfa. Na sɛ woante Onyankopɔn asɛm ase yie a, woanhwɛ yie a, wobɛbɔ Onyankopɔn soboɔ. Na saa nti na ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yi yɛte Onyankopɔn di no ho. Sɛ wohwɛ Genesis nwoma no a, eti baako ahyɛse no ara no, eti baako no, kyekyɛm aduonu nson no, Twerɛnsɛm no bɔ yɛ amanneɛ sɛ, Nyankopɔn suban so na ɔbɔɔ onipa, na ɔbaa ne barima, ɛsɛ ɔbarima ne ɔbaa na wɔbɔɔ wɔn. Nanso me ne wo nyinaa nim sɛ wammɔ barima no ne ɔbaa no nyinaa da ko. Nti wobɛhu sɛ ɛyɛ tɔfabɔ. Borɔfo bɛka sɛ summary. Summary Enti sɛ woanhwɛ Bible no yie a, wobɛka sɛ na adɛn nti na Bible no ɛka saa ɛna na ɛnyɛ nokorɛ. Me nua, ɛyɛ summary. Nneɛma a ɛho hia, deɛ ɛho hia me ne wo daakye a yɛbɛtumi de adefɛn yɛ din no, ɛna Onyankopɔn ɛmaa kwan ɛma Mose ɔtwerɛeɛ. Nti baabi ebi yɛ tɔfa bɔ a ɛsɛ sɛ wote aseɛ yie paa ɛno nea ɛtɔ so mmienu nso ne onyankopɔn wohu sɛ woba chapter 2 no a ɔsan bɛka adeboa a na waka ho asɛm wɔ chapter 1 no ɔsan bɛsisi nneɛma bi so biem nti ɛno kyerɛ ma wohu sɛ yes mose na ɔbɔ nneɛma tɔfa ampa sɛdeɛ ɔte no na ɔbɔ na wohwɛ chapter 2 no a Chapter two no, wobɛhu sɛ nsɛm bi wɔ mu a mepɛ sɛ me ne wo susu ho kakra na yɛde tu yɛn ho firi. Wode yɛn nkɔ verses fourteen. Wobɛhu sɛ Onyankopɔn nkyekyɛmu mmienu no, ɔbɛkyerɛ sɛ ɔbɛkyerɛ ɔkwan a ɔfa so bɔɔ nipa no. Ɛhɔ na ɔbɛkyerɛ sɛ ɛkwan a ɔfa so bɔɔ nipa no. So wahu? Nanso na wadi kan aka sɛ ɔbarima ne ɔbaa na wɔbɔɔ wɔn. Enti ɛyɛ tɔfabɔ na na Mose ɔreka ho asɛm. Hyɛ no nso yie paa sɛ wonyaa firi hɔ, wonyaa firi chapter two no na wobɛsi chapter three no a, ɔwɔ no a ɔkaa n'asɛm no, ɔse ɔdom no, ɔwɔ no a ɔbɛdaadaa Hawa ne ebi kaa ɔbarima a nnɛ me ne wo yɛhunu amane yi. Ɔse Onyankopɔn se ɔdomee saa aboa no, na ɔdomee aboa no na ɔka kyerɛɛ no sɛ ne yafunu so na ɔde bɛnante. Na kyerɛ sɛ aboa no, na ɔwɔ nan. Nti me ne wo mmienu yɛnim saa aboa no, na ɛnam sɛ ɔwɔ nni nan na yɛka sɛ ɔyɛ ɔwɔ nti no, ɔwɔ bɛn a? Ɔyɛ ɔpɛmmire anaasɛ ɔyɛ nini anaasɛ ɔyɛ ɔnanka anaasɛ ɔyɛ aboa bɛn a? Onyankopɔn wɔ kwan sɛ ɔyi saa patikura ɔwɔ no firi asase so. Enti woanhwɛ yie a, na wobɛbɔ Onyame soboɔ, wobɛka Bible no ho nsɛm pɔtɔɔ sɛ wɔwɔ ɛhe, wɔwɔ bɛn, wɔwɔ bɛn. Ɛno ho nhia. Deɛ ɛho hia ne deɛ ɛbɛboa me ne wo na yɛatumi asom yɛn Nyankopɔn yie no. Na sɛ wosua Bible no yie a, wobɛhu sɛ saa aboa no, na ɔwɔ nan, na nnome a Onyankopɔn de maa no no, ɛna afei deɛ wɔbɛweaa wo ne yafunu so, ɛfiri sɛ ɔkaa sɛ, saa nnome no nti, ɛnam sɛ wɔadom no wɔ dɔtebuo mu, mmoadoma nyinaa mu nti no, ne yafunu so na wɔbɛnante. Very good. Saa nso, tie nsɛm no yie paa a mebɛbɔ so no paa. Saa ara nso na Kain ne Abel ɔmo asɛm no mpakyɛw ba so a na wahyɛ anuanom aba so hinaa meda mo ase meda mo ase meda mo ase sɛ moaba page yi so voice of the tower monhyɛ me anuanom ntie saa asɛm wei na asɛm wei ehia yɛn nyamesomfoɔ yie paa ɔse hallowed be thy name mmɔ nyakopɔn din ho ntew yɛgya wɔ soro wo din ho nte na ɛno ho asɛm na me ne wo kan yi. Wo ba Kain ne Abel asɛm no a, nnipa bebree bisa sɛ, ne Kain, ɛhe na ɔkɔwareyɛ? Na wɔyɛ nnipa mmienu pɛ na ɛwɔ garden no mu, ɛde na ɔkɔwareyɛ, ɛnyɛ nokorɛ. Yɛ nnipa mmienu pɛ na ɛwɔ Bible no mu. Ɛyɛ tɔfabɔ sɛ obi to anansesɛm, ɛnkyɛ biara na kokoa nanse ne ba no anyini, na wakɔ sukuu awie, na wasisi dan awie. Onyankopɔn pɛ sɛ Mose hu nneɛma no point by point, nti na ɔbobɔɔ so saa kyerɛɛ Mose. Nyɛ saa na asɛm no ankasa teɛ. Yɛnnim how many years a Adam ne Hawa wɔdii wɔ turo no mu ansa na wɔbɛdi dua no. Yɛnnim how many years a wɔdiiɛ ansa na wɔwoeɛ. Yɛnnim how many years a within that period a Cain ne Abel ɛbɛdi ɛkɔbɔɔ afɔdeɛ a afei deɛ Onyankopɔn gyee Cain deɛ Na ɛ, ɔgyee Abel deɛ na Kain deɛ deɛ an, ankɔ hwee a ɛma ne bo fuiɛ a ɔkuu ne nua, ne nua no. Yɛnim. Ɛho hia nti yɛnim. Deɛ ɛho hia no sɛ adesuadeɛ a ɛwɔ mu no ɛna Onyankopɔn pɛ sɛ yɛhu. Enti Kain ne Abel asɛm no, na Adam ne ne yere Hawa, wɔawo mma bebree. Wode ka Twerɛsɛm no yie. Wɔawo mma bebree, wɔawo mmammaa ne mmarima bebree. Ma wo werɛ mfi sɛ saa bere no na Onyankopɔn apam wɔn afiri garden no mu. Na wɔn afiri garden no mu. Nti wɔayɛ wonders, wɔn nenam baabi a wɔbɛnya biara na wɔyɛ kuadwuma, wɔkyele the ground. Na anibrɛ so na nnome no ɛyɛ adwuma, wɔte mfifire ansa na wɔahwɛ wɔn ho. Nti ne mma no a wɔwoe no, Cain ne Abel no na wɔkɔbɔ afɔdeɛ no. Nti Cain ɛfaa Yɛka sɛ Nod a, Nod asase so a, ɛnyɛ kuro foforɔ biara ne Nod no. Te sɛ yɛka sɛ ɛ ɛ apue apue fam. Ɛyɛ Ghana na yɛka ho asɛm no. Ghana apue fam. Yɛka sɛ Ghana apue fam a, ɛyɛ Ghana. Nti garden no ara n'apue fam, ne eastern side no, ɛna Cain ne ne nuabaa baako kɔɔeɛ a wɔkɔyɛ deɛ deɛ ɔbaa ne bɛrima yɛ na wɔbɛyɛ awarefoɔ. Saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔkɔwaree. Ɛnkyerɛ sɛ na kuro foforɔ bi wɔ Nod hɔ baabi, ɛyɛ ɔman foforɔ bi na Kain kɔ tuu kwan kɔ hɔ na ɔkɔwareeɛ. Ɛyɛ tɔfabɔ. Na sɛ wote Bible no ase yie sei na sɛ wokyerɛkyerɛ mu kyerɛ nnipa a, na worete Onyankopɔn din ho. Na worete Onyankopɔn din ho. Ɛkwan baako a ɛbɛte Onyankopɔn din ho no no, ma ɔwerɛ mfiri sɛ ɔbonsam na ɔyɛ ɔbɔfoɔ ankasa. Onyankopɔn bɔfoɔ a wate atua atia Nyankopɔn, wɔde atoro twa atorɔ ato Onyankopɔn so nti na ɔbɛnyaa edin a yɛfrɛ no sɛ Ɔbɔnsam no. Ɔbɔnsam kyerɛ sɛ ɔdaadaafoɔ, slanderer. Wɔde asɛm to Onyankopɔn so na ɔbɛnyaa edin Ɔbɔnsam no, na ɔnyɛ Ɔbɔnsam. Saa ara nso, ɛnam sɛ wɔnni ho kwan sɛ wobetumi asan abɛsom Onyankopɔn yiye nti na wɔabɔ nkurɔfo bi paa, wɔabɔ nkurɔfo bi paa sɛ wɔnsɛe Onyankopɔn din no a ɔno pɛ sɛ wɔsɛe no no. Enti wɔanhwɛ yiye a, wobɛkɔ akodi saafo yi akyi na wɔaka mmususɛm ato Onyankopɔn so, na Onyankopɔn asɛe wo nna a edi akyiri no. Me nua a wutie me, tie me aso pa mu paa, na sɛ woyɛ nyamesomni a, yɛ ready sɛ wobɛsua Onyankopɔn asɛm no yie na woatumi adifɛne Onyankopɔn din no, na ɛno ɛna ɛkyerɛ sɛ wote Onyankopɔn din ho. Ma ɔwerɛ mfi sɛ ɛbɛduru bere bi a Onyankopɔn bɛfa ne mma, na saa bere no ne din ho bɛte koraa, ne din ho bɛte koraa. Na mene mmienu yi, ɛsɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ na yɛte Onyankopɔn din ho nnɛ nnɛ yi ara. Me nua, hwɛ, mekae w'asɛm bi. Sɛ wokɔ Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu no a, wobɛhu sɛ na Israelfoɔ no, bere biara Onyankopɔn pɛ sɛ ɔne wɔn bɛhyia no, ɔdi kan ka kyerɛ Mose anaa mpo Yosua baa so mpo, ɔse ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ wɔndwira wɔn ho, they should sanctify themselves. Adɛn ntia? Adɛn ntia? Na ɔpɛ sɛ yɛ nipa te ne ho nipa ho te morally, physically, spiritually, mentally ansa na waba n'anim. Nti Onyankopɔn wokɔ n'anim a, ɛsɛ sɛ wo ho te. Nyɛ sɛ wofiri wo mpena dan mu ara na wokɔ asɔɔdam. Nyɛ sɛ wo ne wo yere ako, wo kunu ako, wosɔre yɛ a na wokɔ asɔɔdam. Nyɛ nneɛma fi bi a woayɛ a wo ara wonim sɛ ɛyɛ bɔne na woayɛ. Wosɔre yɛ a na wokɔ akɔtena asɔɔdam mu. Wo ne wo nua nkasa. Mote asɔɔdam mu, wo ne obi yɛ aka, na wokɔbɔ afɔdeɛ ayɛ dɛn? Woante wo ho, nti wontumi nte Onyankopɔn din ho. Ma yɛmma nnipa bi ntumi mpo nka sɛ, Ah, Onyamesom ni ne wei. Wei yɛ nyamesom ni, na ne kɔn nnɔ nyamesom. Ɛyɛ saa a, ne yɛ te Onyankopɔn din ho. Enti Israelfoɔ na wɔbɛhyia Onyankopɔn a wɔte wɔn ho. Saa na ɛsɛ sɛ ɛba wɔ saa berɛ yi. Momma Onyankopɔn din ho ntew. Momma Onyankopɔn din ho ntew. Let thy name, the name of God be sanctified. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Okay, me nua, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a mpɛ sɛ me ne wo ka ho asɛm no, Bere bi, ɔtreneeni bi a yɛfrɛ no sɛ Job, na ɔdi yie paa. Na ɔbonsam ɛka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Job a wadi yie no, ɛnyɛ kwa ara kwa, ɛyɛ n'ahodeɛ ne n'agyapadeɛ nti na ɔresom Onyankopɔn. Na bere a Onyankopɔn maa ɔbonsam kwan ma nsɔhwɛ baa Job so a ne mma ne n'agyapadeɛ firii ne nsa no a, Job annyaa ne mudim no, woka wɔ Job nwoma ti baako nkyekyɛm nkron kosi du baako no a, ɔbɛbɔɔ saa amanneɛ wei. Anyɛ yie no, ɔsan ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Hwɛ, na wonim. Ɔse wɔde wedeɛ pere wedeɛ, na deɛ onipa wɔ nyinaa ɔde ma de pere ne kra. Dɛn na ɔpɛ sɛ ɔka? Ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ onipa sika a ɔwɔ biara no, agyapadeɛ a ɔwɔ biara no, so ɔyare a ɔde bɛsa ne ho yareɛ, bosa koraa ɔbɛbɔ. Nti ɛnam sɛ Job no wamfa ne nsa nka no ankasa ne honam ne n'agyapadeɛ kɛkɛ akɔ nti, nti na wahyɛ daa sɛ ɔnte nka bia. Obi a ne mma awu, n'agyapadeɛ awu, n'agyapadeɛ nyinaa firi ne nsa a ɔda so kura Nyankopɔn mu ne mudie mu no, saa na ɔbonsam kaeɛ. Na bere a Ɔbonsam nyaa hokwan de ne nsa kekaa Job, afei deɛ kuro tutuu no na ɔhunuu amane no, na wannyae ne mudie mu no, ɛhɔ na ɔhuu sɛ, yes, Job, ɔte Onyankopɔn din ho. Na Onyankopɔn nso hyɛɛ Job animuonyam. Saa na yɛ Nyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ. Ɛnnɛ yɛbɔ Job din a, na yɛn nyinaa ani agye, na yɛka Job ho asɛm. Me nua, so wobɛtumi agyina? Wobɛtumi agyina a, w'agyapadeɛ kakraa bi a ɛfiri wo nsa nti na wodi nkutɔ akyiri. Meka nkutɔ a memmɔ nnipa din, mekyerɛ wɔn a wɔyɛ concussion. Wɔyɛ concussion wɔ asɔredan mu, w'agyapadeɛ kakraa bi nti a ɛfiri wo nsa nti a w'adwene yɛ ɔsɛ bayifoɔ bi na ɛyɛ nti. Hwɛ baabi a ɔnenam, hwɛ baabi a ɔnenam. Kane no ne nananom ɛkɔ shrine, wɔkɔ shrine. Wɔkɔ Nkramofoɔ, Malamfoɔ nkyɛn, na nnɛ deɛ Ɔbonsam ahwɛ ahu sɛ shrine no obi rekɔ a owia no ho na ɔkɔ, ɔnam suma sum ase na ɔkɔ, kuntun ase na ɔkɔ, adesaeɛ na ɔkɔ, ɔmpɛ sɛ obiara bɛhu no nti no, ɔde akɔmfoɔ yi sesei ɔde wɔn aba asɔredan mu na wɔyɛ concoction, wɔyɛ concoction. Ɛna twerɛnsɛm no amma amfa ansie yɛn, ɔse, Wɔn aba no na yɛde bɛhu wɔn. Me nua, so wohu aba no anaa? Saa afoe so, wote Onyankopɔn din ho anaa? Papa sɔfo, papa diyifoɔ, wote Onyankopɔn din ho anaa? Wobɛhwɛ obi se ɔrebɔ mpaeɛ ama wo na wagye sika. Obi se ɔreyɛ kɔnkɔɔhyɛn bi ama wo na wagye sika. Ɛhɔ ara ɛsɛ sɛ wohu sɛ Ɔnyɛ Onyankopɔn nipa. Ɔnyɛ Nyame nipa. Me nua, mom yɛn ani nna hɔ o, na Bible no se yɛnte Onyankopɔn din ho. Ok, another point nie, nipa binom a na wɔyɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ bi, ɛnnɛ wɔnyɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ biom, wɔn agyae. Na wɔgyae no nso, wɔn ankɔ o, ɔbonsam ayi so wɔn. Eyi so wɔn ma mpo wosua Bible yiye paa de gyina sohyial media ne TV so na ɛka sɛ, Yesu Kristo koraa wamma ɛyɛ Farisi. Yesu Kristo amma ɛyɛ Farisi. Ɛnyɛ nokorɛ. Me challenge wɔn sɛ, yɛwɔ 2019, na 2019 no yɛka no sɛ 2019 AD, Anno Domini. Anno Domini nso kyerɛ sɛ, in the year of our Lord. Which Lord? Which lord? Mommisa wɔn mma me sɛ ɛyɛ which lord a? Which lord? Anaa saa Canada no ɔnyusu bi ana? Nti Yesu Kristo ɔbaeɛ. Na mmom sɛ woka Onyankopɔn din ho a wobɔ Onyankopɔn din ho na woka sɛ Onyankopɔn din a yɛde frɛ no no a ebinom sɛ Jehovah na ebinom nso sɛ Jesus no ɛno ɛna ɛnyɛ no korɛ a woka a ɛkwan bi so no me no ɛbɛyɛ adwene na makyerɛkyerɛ wo mu deɛ teɛ ne sɛ Onyankopɔn din a ɔde maa ɔde maaeɛ no na n'asomfoɔ no ntumi mmɔ edin no na yɛ four letter word nti na wɔn sɛ ɛyɛ tetragrammaton tetragrammaton ɛyɛ four letter word YHWH nti yɛde vowels ɛhyehyɛ mu ansa na yɛtumi abɔ din no Yahweh nti na wɔhwɛ a King James version a wɔde kan kyerɛ sixteen eleven no Wɔamfa din no anhyɛ da ammam papa. Wɔyi wo sii Lord, God, Lord, God. Na ebinom suro mpo sɛ wɔbɛbɔ Onyankopɔn din no nti, nkyerɛase foforɔ bebree amfa Onyankopɔn din no amma mu. Nti edin no yɛ Yahweh anaa Yahowa. Wode ba ɔse hyehyɛ mu a, ɛbɛtumi ayɛ Yahowa. Nanso na Yahweh na na wɔtaa ka papaapa. Nti Onyankopɔn din yɛ Yahweh. Ntsi ndɛ obinom dze ka Jehovah wɔ English a ɛstartee twelve ninety mu a Onyankopɔn nim sɛ worobɔ ne din no na wɔasesa ne din yi, naaso ɔno nim sɛ ne din no ara na worobɔ. Na edin Yesu no so yɛ Yeshua Hamashiach, Yeshua. Ntsi worobɔ edin Yeshua Hamashiach, Yeshua, na sɛ woka Jesus because of letter J, a na enni hɔ saa bere no a Hebrew kasa no mu lɛtɛgyee nnim, na sɛ aborɔfo no abɛyɛ din no Jesus a. Yesu nim sɛ ɔno ne din na worebɔ no, na obinom na adaadaa wo na moasesa din no. Nanso sɛ otumi bɔ Yeshua a, n'ani bɛgye yiye paa. Ɛno nkyerɛ sɛ Yesu wamma. Yesu ɔbae paa. Na Yesu Kristo bebu atɛn, na saa bere no wɔn a wɔse wamma no ɛndeɛ ɔmoa m'asɛm a. Another point a mepɛ sɛ ɛno so yɛte aseɛ na yɛtumi de te Onyankopɔn din ho ɛte Onyankopɔn din ho ɛne sɛ mesrɛ mo baabi a mewɔ no mebɛn Romanfoɔ nti ɔmo asɔre dan na ɔmo bɔ no nkonko nkonko no ɛɛ mesrɛ mo na Ɛnam sɛ yɛpɛ sɛ yɛte Nyankopɔn din ho nti, ɛsɛ sɛ yɛte n'asɛm ase yie sɛdeɛ madi kan aka no. Onyankopɔn din no, ɛyɛ Yahweh, Yahweh Elohim, anaasɛ Yesu din no, ɛyɛ Yeshua HaMashiach Elohim. Elohim yɛ Awurade, nti Awurade Yesu Kristo. Edin Yesu no deɛ, ɛyɛ Greekfoɔ na wɔde Yeshua no Wɔde baa wɔn kasa mu yɛ no Yezus, ɛna Hamashiak nso wɔayɛ no Kristos, na ɛhɔ na edin Jesus Christ no nso efiri baeɛ. Nti sɛ wobɔ saa din no a, Yesu din no ara na wobɔ, na onim sɛ ne din na wobɔ. Ebinom asesa din no, nanso ɛno ɛho nhia paa, ɛho hia koraa. wotumi bɔ deɛ a wotumi bɔ original name no a ɛyɛ n'ani bɛgye ho saa nti nea mepɛ sɛ mesa aka ne sɛ sɛ yɛbɛte onyankopɔn di ho a saa nkurɔfoɔ yɛhyia wɔn a yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛdi fɛnde saa nsɛm yɛ mabobɔ so yi na saa nsɛm yi na wɔde yiyi wɔn ho ano sɛ O, Kain ɔkɔwaree ɔhe? Bible ɛnyɛ nokorɛ, twerɛnsɛm no ɛnyɛ nokorɛ, ne deɛ ɛkeka ho. Na Onyankopɔn a ɔbɔɔ ɔsoro ne asase no, ɔde asɛm no ma Mose a na ɔnni hɔ berɛ a na ɔrebɔ ɔsoro ne asase, berɛ a ɔrebɔ Adam ne Hawa, na ɔbɔ no tɔfa kyerɛɛ Mose ma no twerɛɛe, na aboa yɛn paa. Ok, ebinom nso se. Tie no yie paa. Ebinom nso se, Twerɛnsɛm no ankasa koraa, aborɔfo no twerɛeɛ de bɛdaadaa Afrikafoɔ, ɛfiri sɛ na wɔbɛwia gold ne diamond ne oil ne yɛn agyapadeɛ. Yoo! Mom yɛnnye ntom saa. Na mmom mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ, Buroni biara nni hɔ a ɔkyerɛw Kyerɛwnsɛm no bi. No Englishman from America or Britain, England, a ɔkyerɛw Bible no bi. Wɔboa. Obiara nni hɔ a ɔfrɛ ofiri Belgium a ɔka French anaasɛ ofiri ofiri France a ɔka ɔka French anaa ɔka Spanish anaa ɔka Greek a ɔkyerɛw Bible no bi anaa ɔkyerɛw Portu ɔka Portugal kasa a ɔkyerɛw Bible no bi. Daabi. Hebrewfoɔ mmeranteɛ aduanan na Onyankopɔn maa wɔn ho kwan dɛ Honhom Kronkron no faa so faa wɔn so ma twerɛnsɛm no baeɛ. Nti sɛ akyire yi buroni bi pɛ sɛ ɔbɛwie Afrika na wɔhu sɛ thou shall not kill wom, wɔhu sɛ love your neighbor as yourself wom, nti wɔde wei no bɛba daadaa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛntumi nkunkum wɔn, nkyɛ bɛkye wɔn awe wɔn na yɛnkye wɔn nwe wɔn na mmom wɔde kwati kwan so abɛwia yɛn a ɛsɛ wɔn ara. Na mmom mepɛ sɛ meka sɛ Onyankopɔn, Nyankopɔn wɔ bere a ɔde yɛ biribiara, de saa bere no na bere no aso sɛ Onyankopɔn de twerɛnsɛm no ɛbrɛ yɛn. Yɛn nananom na wɔnim Nyankopɔn o, nka nkyerɛ me sɛ buroni ɛna ɔde ɔde ɛɛ nyamesom baayɛ, daabi. Nyɛ wɔn na wɔde nyamesom no baayɛ. Book no na wɔde brɛɛ yɛn, na ɛno nso aba boa yɛn. Ɛno na na yenni, na mmom na ɛwɔ yɛn nananom adwene mu, efisɛ ɛmma wɔn werɛ mfi sɛ yefiri baabi na yɛreba. Yefiri soro hɔ tɔnn na yɛreba, nti yenim Nyankopɔn dada. Saa nti, wohwɛ a wobehu sɛ wobehu sɛ yɛn nananom no, na wɔfrɛ Onyankopɔn Tweaduampɔn Kwame. Adɛn nti na Kwame? Wɔnim yiye sɛ Onyankopɔn da a yɛde som no yɛ Memeneda, na Memeneda no yɛwɔ obi wɔ Memenda a yɛfrɛ no Kwame. Meboa ana? Ɛhɛn, nti Onyankopɔn ne da ne Kwame, nti yɛfrɛ no Kwame Nyankopɔn. Oburoni baa na ɔsee daabi, menya nsom yɛn Nyankopɔn no Memenda biom, na wɔde Kwasiada brɛ yɛn. Na Kwasiada nso yɛwɔ obi a yɛfrɛ no Kwasi, na yɛn nso yɛfrɛ saa kɔkɔɔfoɔ yi sɛ Kwasi Buroni. Kwasiadafoɔ, Kwasiadafoɔ. Nyankopɔn da a yɛde som no a ɛsɔ n'ani na ɛte ne din ho no, ɛyɛ Memenda. Obinom se Saa Memeneda no, yɛtwam. Kristo bae, wɔtwam. Kristo ntwam, obiara ntwam. Ɛyɛ ne mmara, ɛyɛ ne da a ɔde home. Yɛsom no Memeneda a, n'ani bɛgye ho yie paa. Na mmom, Kwasiada yɛ Romanfoɔ na ɛde baeɛ a na wɔsom wɔn bosom bi a yɛfrɛ no the sun, the sun god, tf, the day of the sun, Sunday. Ɛno nyɛ Onyankopɔn da a yɛde som no. Yɛte Onyankopɔn di ho a, yɛba yɛkɔ asɔre so Memeneda a, ɛbɛboa yie paa. Yɛsom Memeneda a, ɛbɛboa yie paa. Yɛbɛdi Homeda a, ɛbɛboa no yie paa. Ɛnyɛ SDA foɔ na ɛsɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn Memeneda. Ɛyɛ Onyankopɔn som no na ɔde baa sɛ yɛnsom no Memeneda. Yesu ammɛtwam, obi antwam, asuafoɔ no antwam. Paulo, ɔnni ho kwan sɛ ɔtwa Onyankopɔn mmara mu. Nti nka nkyerɛ me sɛ Paulo bɛtwaa mu. Nanso Onyankopɔn, wosom no bere biara a ogye tom, na mmom wosom Homeda deɛ a na edi mu yie paa. Okay, deɛ mepɛ sɛ meka nti a mede saa asɛm wei baa mu ne sɛ, Buroni, ɛnyɛ ɔno na ɔbɛkyerɛ yɛn nyamesom, ne yɛnim nyamesom dada, na mmom book no na ɔde brɛ yɛn. Nti sɛ wɔde baa sɛ wɔde bewia yɛn a, ɛsɛ wɔn ara Onyankopɔn brɛ n'aso nti ne nsa ka ɛ na yɛn nso yɛyi so. Na aborɔfo bebree nso som Nyankopɔn nti wɔn nso Bible no wɔn de yɛ dɛn? Hwan na ɛde wia wɔn? Ɛno nso yɛ asɛm sɛ bɛ yɛ adwene ho yie na hwɛ. Nti twerɛnsɛm no ɛdi mu, twerɛnsɛm no ɛho hia, twerɛnsɛm no ɛyɛ Onyankopɔn asɛm. Fa na fa bɔ wo bra na te Onyankopɔn din ho. Hwɛ, Yesu asomafoɔ no, wɔsom Onyankopɔn yie te edin ho yie. Medi kan aka sɛ twerɛnsɛm a yɛfrɛ no King James Version, ɛnam sɛ sɛ woprinte Bible na ne yɛ kum nti no, na obiara mpɛ sɛ ɔprinte Bible. William Tyndale nom printe Bible no bi, ɛpɛ sɛ ɔde kasa no firi Greek mu Ɛde ba English mu, Yɛkyee wɔn, de wɔn sɛn dua so hyee wɔn. Saa nti, bere a Ɔhene King James maa kwan sɛ yɛnkyerɛ obi no mfa mmra Borɔfo kasa mu no, ɛyɛ English kasa mu no na yɛde edin too sɛ, Wei deɛ Ɔhene no ara na ama kwan oo, King James na ama kwan oo, Authorized Version of King James. Ɛno, ɛba out 1611 yi ara, nti ɛnyɛ wɔn na wɔkyerɛeɛ, wɔn na wɔbɛyɛ kasa mu. Obi se sɛ otwii kasa no koraa sɛ Germanfoɔ na ɛtwerɛɛ, enti Bible no koraa Germanfoɔ na ɛde baeɛ. Who told you? Germanfoɔ dodoɔ sɛn na ɛsom Nyankopɔn a wɔde brɛɛ yɛn? Dabi! Sɛ obi boa ma wokyerɛ wo kasa a, ɛnkyerɛ sɛ ɔno na ɔde nyamesom brɛ wo o, dabi. Yɛ kasa no, ɛyɛ nokorɛ. Germanfoɔ na boaeɛ ma yɛtwerɛeɛ. Ɛnyɛ wɔn. Ma obi annaadaa wo sɛ Germanfoɔ na ɛde nyamesom brɛeɛ, na wɔn koraa wɔnsom Nyame, enti adɛn na yɛn deɛ yɛyere yɛn ho saa? Me nua, yerɛ ho na som no yie. Yerɛ ho na som Onyankopɔn yie na ma Onyankopɔn de ne ho nte. Nyɛ Europeans ɛna wɔn de Bible baayɛ wiase na mmom wɔn na wɔn de brɛ yɛn. Italians no wɔn de wɔn som Catholic no ɛde brɛ yɛ. Ɛnkyerɛ sɛ wɔn ɛna wɔn de nyamesom ɛbrɛ yɛn. Ne yɛn nananom nyamesom dada. Hmm, saa na wɔn te aseɛ. Na deɛ ɛrekɔ so a m'ani nye ho no sɛ, me tamfo deɛ mese me nsuro no, daa nyinaa meka. Me tamfo, minsuro no, efisɛ me tamfo koraa ntumi mmɛn me. Mihu no sɛ me tamfo ni a, ɔbɛdan abɛn me. Nanso wo dɔfo deɛ, ne ho yɛ hu paa, wo dɔfo a ɔbɛn wo no, ne ho yɛ hu, ɔno na obetumi akum wo. Adɛn nti na meka saa? Asɔfoɔ no a wɔyɛ akɔmfoɔ no a wɔwɔ asɔɔdam hɔ no, wɔn wɔn ho yɛ hu yie paa. Wɔn deɛ wɔkita Bible still. Wɔn deɛ wɔnka nkyerɛ yɛn sɛ Onyankopɔn nni hɔ. Wɔnka nkyerɛ yɛn sɛ Yesu ama. Wɔnka bɔne biara mfa nto Yesu so. Nanso. Odwan atadeɛ na wɔhyɛ nanso wɔyɛ mpataku. Ɛno na ɛha me. Ɛnɛ wɔde kyerɛ nsɛm no ato so na wɔde eh, Nyankopɔn fie ayɛ theatre of comedy. Wɔn de ayɛ supermarket, business center, mall. Na wɔn de ayɛ disco ground. Ɛno na ɛha me, me nua. Ma w'adwene na hɔ yie. wɔn adwenem nna hɔ yie na wɔn aba no ne yɛde bɛhu wɔn me nua asɔfo yi sɛ wayɛ akwankyerɛ bi sɛ onyankopɔn paa na ɔne ne yɛ adwuma nyankopɔn wɔyɛ nyankopɔn nipa nyame nipa sɛnea moka no no ɛna ɔnam so ayɛ akwankyerɛ bi ama obi a adɛn nti na wogye anuonyam no afa ne yɛbɔ sɔfoɔ din so bɔ me din bɔ me din ne yɛbɔ ne din bɔ me din ne yɛbɔ ne din na nkurɔfoɔ tetɔ na ne yɛ yɛhuru yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ toto yɛdeda fam yɛdeda no fam ne yɛde ne din ayɛ nnwom ne yɛ yɛsom no ei adɛn nti na wonka nkyerɛ w'asɔrɔ ma yɛ sɛ dabi o nyankopɔn mentumi ne ne nkyɛn n'ani onyam da nti mesrɛ mo momfa anuonyam ma onyankopɔn Mma wo werɛ mmfiri sɛ ɔhene bi a na wɔfrɛ no sɛ Herod, wode kɔkan Asomafoɔ Nnwuma no ti dumienu nkyekyem aduonu mmiɛnsa no, ɔhene bi a wɔfrɛ no sɛ Herod, na ɔnim kasa yie, ɔkasa a ɛtɔ aso mu, nanso wɔn mu hwee bere bi a ɔkasa na ne manfoɔ ɛte sɛ ɔkasa na ɔba ɔkɔkasa na eloquently kasa na ɛtɔ aso mi na no ate wɔn sɛ Herod, Herod, wokasa sɛ onyame, wokasa sɛ onyame, Herod gyimii. Wantumi anka ankyerɛ ne nkurɔfoɔ sɛ, Mesrɛ mo oo, mentumi ne Nyankopɔn nkye n'anuonyam oo. Saa no a wanyɛ nti, twerɛnsɛm no a makɔ makɔtu akyerɛ wo no, kɔkan Asomafoɔ mu Nnwuma no ti dumienu kan firi nkyekyɛm aduonu mmiɛnsa no, ɔsɛ ɛhɔ ara Onyankopɔn bɔfoɔ bɔ no hwe fam na ɔdɔɔ mmoa wuiɛ. Ei, ɛnɛ adom a Onyankopɔn de ama yɛn nti, woafa adom no sɛ adom no biara biara. Adom na wodi ho fɛw. Onyankopɔn nka wo nhwe fam. Onyankopɔn bɔfoɔ mmɔbɔ wo nhwe fam. Onyankopɔn bɔfoɔ ɔnsɛ wo nko nnɛ nanso wɔma wo rope long rope ɛbere bi bɛduru a bɛka kyerɛ sɛ menim wo ɛwɔ magic ne wɔn awadeɛ a wɔyɛ no menim wo mo a moyɛ deɛ nteɛ mo a modi n'akyi no ma monka sɛ yɛ deɛ di n'akyi kɛkɛ woboa wo a na wosom no no wosom nipa a wosom nipa kɔ owuo mu wosom nipa kɔ ɔsɛeɛ mu nsom nipa onipa yɛnsom no N'ano bi, sɛ wokɔ twerɛnsɛm no mu a, asomafoɔ Yohane, asomafoɔ Yohane ne yɛ kunkum asomafoɔ no nyinaa ma ka ɔno nko. Bɛde no akɔto prison bi so wɔ pa, eh, eh, Patmos. Island bi so, yɛde no to ɔyere mu koraa kyee no sɛ nka yɛbɛku no. Wanwu na Onyankopɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ ne nneɛma bi nti, Onyankopɔn pɛ sɛ ɔde n'adiyisɛm no a ne yɛfrɛ no sɛ adiyisɛm apocalypse no ɔde fa no so. Na bere a ɛsoro bueeɛ ma ɔkɔ honhom mu no, ɔhu sɛ ɔbɔfoɔ bi na ɔde asɛm no brɛ no, na ɔhu no no, ɔbɔ ne mu aseɛ som no. Ɔbɔfoɔ no se, Hei, hei, sɔre, sɔre, sɔre, sɔre, nso me, nso me, meyɛ Onyankopɔn bɔfoɔ, meyɛ Onyankopɔn akoa te sɛ wo ara, yɛn ne mo ne adiyifoɔ no ne Nyame somfoɔ a mode nwoma yi di, di, di dwuma nyinaa, yɛn nyinaa yɛ baako. Ɔbɔfoɔ o, mekyerɛ ɔbɔfoɔ, ɔsoro bɔfoɔ, ɛnyɛ nipa a ɔde bɔfoɔ din ato no so o, mekyerɛ Onyankopɔn bɔfoɔ a ɔwɔ soro no, wamma kwan ma nipa ansom no, wodeɛ kɔkan wɔ Adiyisɛm ti aduonu mmienu nkyekyɛm nkron ba no. Wamma kwan. Enti sɛ ɔbɔfoɔ bi pue wɔ w'anim na ɔfiri soro koraa na ɔbaeɛ na ɔse, 'Bɔ wo mu ase ma me, som me' a, ɔnyɛ Onyankopɔn bɔfoɔ. Saa ara na onipa bi nso ka sɛ, 'Som me' a, ɔnyɛ Onyankopɔn nipa. Fa sika bra na memmɔ mpaeɛ mma wo, ɔnyɛ Onyankopɔn nipa. Mɛyɛ akwankyerɛ ama wo, fa sika bra, ɔnyɛ Onyankopɔn nipa. Ɔyɛ deɛ ɔtumi gyina baabiara ma yɛbɔ so mpaeɛ, ɛyɛ yie, ɛyɛ yie. Wowɔ aburokyire na sɔfoɔ a ɔyɛ sɔfoɔ papa bi no, ɔbɛtumi aka sɛ, 'Tɔ ɔyɛ no bi na wabɔ mpaeɛ agu so na ayɛ adwuma. Nti ɛho hia sɛ ɔno ankasa kɔtɔ ɔyere abubu asi n'asɔɔdan mu na ɔtɔn. Supermarket na moyɛ no o. Supermarket ɛyɛ mall na moyɛ no. Na ano Yesu hwe nkurɔfoɔ bi. Ɔhwe nkurɔfoɔ bi wɔ asɔɔdan mu. Adeɛ a na wɔyɛ no nyɛ adeɛ a wɔyɛ na na ɛnyɛ. Ɛfiri sɛ nnipa bi firi akyirikyirikyirikyiri ba a wɔbɛhia sika no wɔbɛsesa wɔn sika no akɔ Israelfoɔ sika mu ansa na wɔatumi adi. Wɔbɛsesa wɔn sika no aba. Nti na ɛyɛ adwuma na wɔyɛ no. nanso asɔredan mu na yɛyɛ no. Nnwan a yɛtɔn no, yɛde bɛbɔ afɔreɛ nti, wobɛtumi atɔ nnwan no bi de aba. Na nnwan no nti, montumi ntɔn bi wɔ abɔnten. Na wɔredi dwa, wotɔn boburo sesa sika wɔ Onyame fie. Na Yesu bo fuiɛ no, ɔnka sɛ mommɔ montɔn saa ade no wɔ abɔnten o, ɔsɛ Onyame dan mu. Onyankopɔn dɛm, N'agya dɛm mu no, ɛnyɛ hɔ na yɛdi dwa. Na wo wodi dwa yi nti wonhu yɛ? Wonka ntwerɛnsɛm no anaa? Me nua a wodi akyire, ma w'ani mfura saa, ɛnhyɛ da ma w'ani mfura, ɛnhyɛ da ma w'ani mfura nkɔdi onifuraeɛfoɔ ani, na daakye Onyankopɔn anka nkyerɛ wo sɛ, Menni mo, mo a moyɛ nea ɛnteɛ. Fada Gyin o, Fada Gyin o, General Overseer a sika nyinaa ba ɔbɔtom, Taakye nyinaa ba ɔbɔtom, wo na Onyankopɔn sika nyinaa ba ɔbɔtom, hwɛ yie. na wayɛ kokotii. Te Onyankopɔn din, wate? Te Onyankopɔn din no. Na asuafoɔ no, wɔyɛ nneɛma bebree. Wɔyɛ nneɛma bebree de te Onyankopɔn din ho. Wɔhunu amane. Yɛkunkum binom. They were persecuted, but hallowed be thy name. They were hanged, but hallowed be thy name.

ɛma yɛhu sɛ Onyankopɔn no a wɔsom no, it, it, he, he's worth dying for. Nti ɛma nnipa bebree bɛdi asomafoɔ no akyi. Na asomafoɔ nnwuma no ti mmienu nkyekyɛm aduanan num kɔsi aduanan nson no bɔ yɛabara sɛ the church of Yahweh grew greatly because the early Christians walked in line with the apostles

Nyamesom no, ɛwɔ he na moadane Nyankopɔn asɔre, supermarket, ne mall yi? Nyankopɔn som no, ɛwɔ he? Apostolic teaching no, ɛwɔ he na moadane Nyankopɔn efie, supermarket, moadane disco ground, afei deɛ wiase nnwom na mobɔ wɔ hɔ na asafo na mosa wɔ hɔ? Ei! Monhwɛ yie na momma Onyankopɔn adwene ho nte wo. Me nua a wotie me asɛm yi ntena so. Fa kɔma wo nua na ɔno nso nhunu na wanyɛ nhyira ne yɛnte Onyankopɔn din ho efisɛ Onyankopɔn nkotoo na ɛsɛ yɛsom no. Ma asɛm yi nka wo tirim sɛ, Do not worship man and do not worship any angel. Any angel that comes to you and say bow down to me, he is not an angel of God. Any man and so woman of God, whoever he call, whatever he call himself, that say worship me, and even when you praise him, he doesn't say stop, don't praise me. He's not a man of God. amanfoɔ ɛhu ɛbɔ ɛto nnwom gye wo so ɛgyegye wo taataa ee onyankopɔn ne onyam onyankopɔn bɛtumi de biribiara kyɛ wo onyankopɔn tumi de ne dɔba baako no po kyɛɛ wɔ calvary ɛma yɛahwere no yɛbɔ no asetorɔ tutu ntasuo gu no so ɛde no kɔ bɔ duam ɔyɛyɛ no nanso n'anuonyam deɛ ei don't take play ma ne no nkyɛ ɔne obi nkyɛ n'anuonyam nti wopɛ sɛ ɔne onyankopɔn kyɛ n'anuonyam a ei me nua hwɛ yie na te ne din ho ɛfiri sɛ din no na ɔsɛ yɛnte ho let thy name be sanctified hallowed be thy name nti me nua deɛ job yɛɛ no Wontumi yɛ ne nyinaa mpo a, wobɛtumi ayɛ. Onyankopɔn mmisa biribi tenten biara, biribi kɛseɛ biara mfiri yɛn hɔ o. Ebinom suro nyamesom sɛ o, nyamesom no, ɛɛ manyɛ wei, manyɛ wei. Daabi! Sɛ me mekɔwia adeɛ ne ɛkye me a, yɛakye Nyankopɔn. Mekɔbɔ adwuma na menya ace a, me Nyankopɔn ɛka no bɛn? Ɛnka no hwee, na wo Nyankopɔn dɔ a ɔdɔ wo nti na ɔde asɛm yi ama wo sɛ manyɛ wei, manyɛ wei na ɛmmoa wo. Na saa adeɛ no woyɛ a, na wote w'ankasa wo ho, wo ho te, na wote me nso Nyankopɔn me din ho. Na wɔatumi agyina pintinn adi fɛre ne Nyankopɔn no din sɛ, Onyankopɔn yɛ Onyankopɔn, na Yesu yɛ Yesu a Onyankopɔn faa no so gyee adesamma nkwa, bɛgyee adesamma nkwa. Wɔda so ara regye nnipa nkwa. Wɔka wɔwɔ no ho asɛm no a, wobɛtumi aka akyerɛ sɛ saa wɔwɔ no, saa paterewa wɔwɔ no, yɛnim no, ɛbɛtumi aba sɛ Nyankopɔn kɔ ayi saa abɔ no afiri hɔ dada. Sɛdeɛ aduan no a wɔdiiɛ no nso, yɛnnim saa aduan no, ɛnyɛ aporo, ɛnyɛ akutuo. Wɔayi afiri hɔ dada. Ɛho hia yɛn. Deɛ ɛho hia yɛn ne sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ ɔgye yɛn nti no, wakyerɛ kwan a yɛmfa so. Ɛna wafa Hebrifoɔ mmeranteɛ aduanan afa wɔn so ama wɔde Bible yi aba. Na nti nka nkyerɛ mo sɛ Bible no ɛsi so so na Bible no ɛbɔ ne ho abira. Woboa, wo na wonte aseɛ yie. Wo na wonte aseɛ yie na wotɔ ɔbo ase sua Bible no yie te aseɛ yie a wobɛtumi adifɛnde Bible no. Sɛdeɛ obi sua adwuma, ɛho adwuma sua no yie na onim how to use ne tools no, Wo nso, bɔ mmɔden sɛ wobɛsua Bible no na hu wo tools no use yie. Bible no yɛ wo tool na use no yie na fa gye akra ma Nyankopɔn. Woyɛ saa a, worete Onyankopɔn din ho. Ɛnyɛ concoction, ɛnyɛ apple, ɛnyɛ sugar, ɛnyɛ nkyene ne mako a yɛtɔn no Onyankopɔn dɛm no. Daabi. Na sɛ Onyankopɔn nipa bi po bɔ mpae ma wo na sɛ ɔho tɔ wo a, ɛmfa anuonyam no ma no, fa ma Onyankopɔn. Na kae nso sɛ wo nso, sɛ wodi Onyankopɔn akyi na wote ne din ho na woyɛ deɛ ɔse woyɛ no a wobɛtumi abɔ mpae ama obi wobɛtumi wɔde tumi no ama yɛ hina wɔmfa ma nipa kakra bi a ɛno nti ɛno nti wote totɔ na woto nnwom agyegye ne so no som onyankopɔn koro pɛ sɛ saa deɛ a me ne wo mmienu nyinaa yɛmmom ne yɛnka sɛ hallowed be thy name me nua sɛ wopɛ bebree a wopɛ nsɛm yi a mekan undiluted message yi bebree pii more details a log on www dot voice of the tower dot blogspot dot com na fa kɔma onua wo nua yɛ nhyira na wo so yɛ nhyira na yɛ nyinaa yɛbɛ nhyira na yɛ nhyira no ɛbɛyɛ double double double shalom.